Ɔkɔnkɔn wiase ɛna wasogu so a wotie yi. Ɔkɔnkɔn wiase kyia me Samuel Kofi Siam Samuel nɛ nso akɔyɛ me ne me dɛ yi ɛwɔ sɛ yɛtumi hyia mu. Hyia mu sɛ di a na ɛwɔ sɛ wotumi hunu sɛ ɛfiri sa mpɛmpɛ nsuo yi a kɔsi sɛ nonsia bɛbɔ ne deɛ kenkan me ne yɛde yɛ dɛn yɛde ɛbrɛ wo. Nsɛm a ɛnɛ yi ɛduru ɛyɛ me ne me da biada a ɔdomankoma ɛtumi ɛsane n'animonyam mu na yɛn nyinaa tumi hyia mu. Yɛtie bi, deɛ ɛyɛ no na yɛde ato yɛn kotodwam, deɛ ɛnyɛ no nso no na yɛatumi ato atwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abrabɔ yi yɛrekɔ na yɛreba abiri biada yi biribiara nso bɛtumi akɔ so tɔɔtee de ama yɛn. Yɛakenkan bi akɔdu mprɛmprɛnsoɔ bi a yɛtumi hunu sɛ ɛnnɛ ɔyɛ Asamoah Aramontuo a ɔtuiɛ a ɛkɔbaa ne sɛ wantumi ammɔ ɔdasani biara amanneɛ na ohunuu no sɛ nnɛ ɔno ankasa ne nua panin na ɛnnɛ yi ɔne no retu saa anammɔn yi ti no, nka ɛnyɛ adeɛ a ɛha adwene no. Ɛkɔeɛ akɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi a Konkansa yi ɔsan nso baa ne nti, na ba a ɔbaeɛ no ne nsɛm nyinaa ne sɛ, Ɔno deɛ, sɛ ɔka sɛ ne nua kumaa no maa no sika a, na ɔboa. Nanso no, sika a ɔde maa no no nyɛ sika a ɔka sɛ ɛyɛ n'agyapadeɛ na ɔretɔn de ama no, na mmom no, ɛyɛ besia na ɔgye de firi ne nua no hɔ. Yɛbɛn dɛn? Abusua asia no bɔɔ no benkum ne nifa. Nea ɛkɔbaeɛ ara ne sɛ, anammɔntuo a Akoa Asamoah tuiɛ no, na ɛnyɛ ne kwan so ara no no. Ɛtumi sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛnneɛ ɔmfa ne nua no agyapadeɛ mfa mma no na ɔnyɛ adwuma mfa nte. Ɛhɔ na yɛtumi de si yɛn. Na ɛnnɛ akɔyɛ me ne me da yi nso ɛhefa na ɛbɛkɔ akɔwie? Yɛse deɛn? Mansusu da. Wo gu so retie kenkan me, kenkan me, kenkan me, kenkan me. Berɛ a ɛbaa sɛ abusua hyiaeɛ na wɔatumi de nneɛma nyinaa gu pono so na ɛkɔbaa ne sɛ Rwasamoa mfa ne nua panin agyapadeɛ mfa ma no no. Ɔduru mpanso bi a na ɔni ho asɛm biara ka. Wɔn mmienu sɔreeɛ na ɔhwɛɛ ne soro hwɛɛ ne fam. Abusua a atwa hyia mu wɔ hɔ srɛ nanteɛ kɔɔe. Asamoah hyɛ dan mu a. ne ho kani abu pii no, ɔhwɛ ne tebea a ɔwɔ mu hɔ, ɔhwɛ ɛkwan a ɛnɛ ɔno ankasa ne kunu panin atumi de okunu ketewa afɔ so no a na ɔdwene ho a ɔnte aseɛ. Neɛ ɛkɔɔ so nyinaa no na ɛyɛ adeɛ sɛ n'ani atua bi. Ɔkwan a ɛfaa so a ne hokani tumi nyaa sika yi de maa ɔno ankasa ne nua panyin ma ɔde kɔɔ akwantuo mu a ankɔwie ne yie a ɔsan nso baa ne nti a wɔtumi abɛka saa asɛm kɛseɛ sɛn de ahyɛ wɔn ano no na ɔtumi hu sɛ onipa tirim ɛresum paa nanso ɔbɛyɛ ne dɛn Asamoah gye ne ho biara nnye. Ɔtwe bɛn okunu. Ɔtena ne nkyɛn. Neɛ ɛfiri n'ano baeɛ ma ɔse okunu a ɛne sɛ, Me wura ɛnyɛ aba. Na onipa gyegyefoɔ bi ada no, ɛyɛ a na ɔsene yɛ ɔbɔdɔnsam. Ne saa wo nti na ama biribi sei atumi aba. Na sɛ Anyɛ saa a, anka entumi mma sɛ wo ankasa wo nua a wo ne no afiri yɛ yafunu baako mu, wo ankasa wo nua a ɛnnɛ yi nka wo ne no kɔ ahwe a nka monkyɛ da bi biara da. Ebetumi de wo afa ɛyɛ ɛkwan bi a ɛte sɛ yie. Yɛannyae mpo amma wamfa amma ɛyɛ bɔnten so ni. Enti sɛ nka ɛkɔbaa ne sɛ, Bɔntenso ni na nnɛ yi otumi baeɛ bɛgyee agyapadeɛ yi a, nka obɛtumi akɔ asan nso aba abɛtu anamɔn a watumi atu de akyerɛ yɛn yi anaa? Ɛnyɛ ba. Yɛahu biribiara a ɛnyɛ yie. Na mpanimfoɔ nso ahyia mu no, wɔn nsɛm a na wɔreka no, wotumi hunu sɛ ɛtɔ asu mu. na sɛ yɛde kɔ baabi biara nso a, nsɛm a mpanimfoɔ ahyia mu a wɔkaeɛ yi, mmaranimfoɔ bɛtena aseɛ ne nsɛm a wɔkaeɛ na ɛkyerɛ sɛ mfomsoɔ na atumi ayɛ dɛn aba. Sɛ akɔba no saa a, yɛnyae biribi biara mu ma no nka. Da biara mekasa a, ɛyɛ meka asɛm bi sɛ, sɛ woyɛ kwadwoni a, na anka ɛbɛha me ɛ, nanso me deɛ menim pefee sɛ ɛnam ɛyɛ w'adwuma den a ɛnam so ma w'ankasa wo papa ɔrefiri mu, ɔtumi de nhyɛeɛ nyinaa gu akwan mu, ɛhunu sɛ wo ne obi a sɛ ɛkɔba ne sɛ ɛnnɛ yi ɔde n'akyi agya wo a, ne ho bɛtumi atɔ no, na ne kra nso ani bɛtumi agye baabi biara a ɔwɔ no. Enti no, mma no nhaw baabi biara da. Ka w'akoma to wo yam, na sɛnea ɛteɛ biara no, yɛnkonkɔ yɛn anim. Yɛnnyae agyapadeɛ no mfa mma no. Ɔno na ɛhia. Ma no mfa. Nea ɔpɛ sɛ ɔde yɛ biara no, ma no mfa nyɛ. Na me deɛ kaa me nko a sɛ nka sika no koraa mpo ɔpɛ na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔde bɛma wo a, nka gyae na ɔmfa na yɛnyɛ nnyina mma ɔdomankoma, na ɔdomankoma na ɛtumi di deɛ ɔnni bi asɛm. Wo gu so retie kenkan me, kenkan me, kenkan me, kenkan me. Nsɛm a ɛfiri ne hokani ano baeɛ no. ɛmaa Asamoah twaa n'ani kɔhwɛɛ n'anim. Ɔhwɛɛ n'anim komm. Ɔsan nso yii n'ani. Nea ɛfiri n'ano baeɛ ɛma ɔkaeɛ ɛne sɛ, Me nua wei ɛreyɛ ayɛ ama nkwanta atumi ayera me. Na sɛ ɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi, na sɛ obi de ne nsa bɛfa w'anom ara na ohunu sɛ ɛseɛ nni w'anom a, na ɔpɛ sɛ abere biara odi hɔ agorɔ. Ɛno nti na me nua yi tumi tu anammɔn a ɛte sɛ yie. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ, me ne wo mmienu na ɔno ankasa ne mu di adanseɛ sɛ Anammɔntu a ɔyɛe sɛ ɔpɛ sɛ otu nie. Ɛkwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so na ɛnnɛ yi yɛtumi boa sɛnea ɛbɛyɛ yɛbɛtumi agye agyapadeɛ no de asi hɔ ɛsiane sɛ me papa bɛkɔ ne nkra akyi no, ɛnɛ deɛ ɔtumi ka kyerɛ me sɛ ɛme bɛba ama n'agyapadeɛ a ɔde bɛgya me no, mɛtumi atɔn bi. Meyɛɛ sɛ mɛfa kwati kwan biara so na matumi ako agye agyapadeɛ yi de asi hɔ, nanso antumi ankɔba no saa. Nea akɔ akɔwie mu ne sɛ me nua yi ahunu sɛ meyɛ kumaa. Ɛnam sɛ papa te aseɛ wɔantumi amfa agyapadeɛ no anhyɛ ne nsam no nti no, ɛno nti na ɔpɛ sɛ ɔfa saa kwati kwan wei so yɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no. Edu mpɛmpɛnsoɔ bi na sɛ obi yɛ adwene sɛ ɔbɛgyegye wo na wode w'ani hwɛ no so haa saa a, ɛyɛ na ɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi ɔhunu sɛ woyɛ ɔkwasea. Deɛ mɛka kyerɛ wa ne sɛ, Maria, woayɛ bi Me nso mayɛ bi. Ɛmmra so sɛ ɛwɔ sɛ mitumi woso me ho kakra de kyerɛ me nua panin no. Merentumi ntena ase nhwɛ mma sika puduo a ɛte sɛ yi ɔntumi nnye saa sika puduo yi nkɔpue mu wɔ kuro kɛseɛ mu nkɔbɔ brafom mma ɛnnɛ yi ɔnsan nso mma n'akyi
na kyinkyim ne nsa nyi agyapadeɛ a ɔno ankasa nim sɛ wagye ho sika na ɔkɔ. Merentumi ntena ase nhwɛ baabi biara da. Ɛnde sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛnneɛ ɛwɔ sɛ me nso metumi woso me ho kyerɛ no paa. Na ankɔba saa a, anhwɛ a me nua de bɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi a me ankasa mempɛ baabi biara da. Menim sɛ abufuo na ɛnnɛ yi atumi aba ma wokasa sei. Na ɛyaw nso wɔ mu. Ɛyɛ ya, me wura, ɛyɛ ya. Nanso no, yɛbɛyɛ no dɛn? Sɛdeɛ mekasa a medi kan kaa sɛ onipa gyegyefoɔ biara da sene yɛ ɔboronsam no, saa da na ɛteɛ. Ne saa ho nti na ɛnnɛ atumi akɔ akɔwie wei nyinaa. Sɛ kɔba no sɛ apereapereɛ bi kɔba na Obi a wayɛ n'adwene sɛ obedi bɔne, ɛno ara na obedie, na sɛ ɔtena bi no ma no hyɛ sumina so, otu anammɔn bi a, ebia na baako rekɔfa mu ahwere ne nkwa a, na yɛkɔeɛ anaasɛ yɛbaeɛ. Sɛ kɔba sɛ ɔkyena onua yi ɔda hɔ sisi a, ɛnya deɛ sɛ ɛbɛyɛ wo dɛ dabi biara da saa da so ɛna me deɛ menim sɛ neɛ ɔyɛ nyina da no sɛ kɔba sɛ ɔkyena bi no wahunu sɛ woda hɔ a ɛnya deɛ sɛ ɔno nso ɛbɛyɛ ne dɛ dabi biara da ɛyɛ wiase agyapadeɛ yɛntumi ɛmfa nkɔ dabi biara da ɛbɛduru mpɛmpɛnso yɛmmi sɛ ɛho sɛ

Ɛnnɛ yi, moabɛyɛ adiadefoɔ yi a atumi akɔbɔ no sei no, bisa ho sɛ ɔno ankasa koraa no ɔwɔ he? Na aberɛ a ɛbaa sɛ ɔrekɔ no nso no, ɛnyɛ adeɛ mpo sɛ n'anyɛmmoa baako koraa mpo ɔtumi de kɔeɛ. Nti me wura, medeɛ kaa me nko a, agyae biribiara mu ma no nka. na fa w'ani hwɛ wo nua no, na sɛdeɛ wayɛ n'adwene sɛ wayɛ huruiɛ, mogya mpa ne tirim da biribiara da no, saa da na ɔbɛyɛ. Na wo deɛ, yɛmfa yɛn nsɛm nyinaa nto ɔdomankoma no anim, na menim sɛ ɛda ne so ɔbo a, ɔdomankoma nso bɛhyɛ ne ho animuonyam ama deɛ afiri yɛn nsa biara nso no, ɛbɛdu mpɛnpɛnsoɔ bi a yɛn nsa bɛtumi aka. Wogu so retie Kenkan Me!
Ɔte aseɛ de maa ne ho kani da no ase bebree sene sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔba pa atumi ayɛ mfomsoɔ baabi biara da. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ berɛ a ɔte ase a da koro pɛ n'ani bɔ w'anim na ɔtumi ma menyaa me ho nteaseɛ sɛ sɛdeɛ tie biada no wo ne ɔbaa ɛwɔ sɛ mitumi ne wo bɔ bra no, ampa, minnuu me ho baabi biara da. Bere biara a mɛkɔ ɔhaw mu, bere biara a mɛkɔ amanneɛ mu no, w'ano asɛm koraa mpo tumi kyekye me werɛ. Ɛma me home tumi ba me ho soɔ. Sɛ nka sei na mmaa a ɛwɔ wiase afanan nyinaa betumi ayɛ a, nka migye di sɛ Nka wɔn kuro no mu anammɔntuo biara a wɔbɛtu wɔ ateasefoɔ asase yi so no, nka mɛtumi awie pɛyɛ de ama wɔn. Deɛ mɛka ne sɛ, Ɔdomankoma nhyira wo, na sɛdeɛ ɛteɛ biara nso no, ɔnhyɛ w'anan mu. Deɛ afiri wo ho a ɛnnɛ yi na nka ɛwɔ sɛ wotumi de yɛ w'agyapadeɛ bi, nanso antumi amma no saa, na otirimuɔdenfoɔ bi atumi afa ɔkwan bi so atumi agye afi yɛn nsam de kɔ no, yennyaa ma no mfa nkɔ. Ɛdane sɛ ɔboa a, yebehunu nea etwea mu wɔ. Ɔsɔre wɔ nwura mu wɔ ɛyɛ gyare kɔyɛ aduane ba ma wɔn mmienu tena ase. Bere a aduane yi baeɛ kɔɔ Asamoah atiw nyinaa no, na ɛyɛ adeɛ sɛ n'anom ato yie Nea ne nua no ayɛ no ha no, nanso ɔbɛyɛ no dɛn? Ɔpɛ biribi ka n'ano, pɛ nsuo dwaree ma wɔatumi kɔ kɔdaeɛ. Nyansa da hɔ a, ɔne ɔbaa yi a ɛnnɛ yi ɔbɔ ne mena ne sɛ bɛdii dɛ yi da hɔ a, Na ɔbɛse ne sɛ, Nnansa, seesei deɛ woatumi ako adi nkonim. Na nkonim a woadi no nso no yɛ nkonim bi a ɛwɔ mu sɛ ɛnɛ yi atumi aba no saa deɛ, nanso me deɛ fa baabi no medwene ho. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ yɛnhwɛ ɛkwan a ɛfaa so a agyapadeɛ no tumi bɛkaa wɔn nsa. W'ankasa wonim wɔ wo mu sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛnɛ yi wo nua no nsɛm a ɔreka no nyinaa no ɛwɔ mu saa pɛpɛɛpɛ. Nanso ɛtumi afa kwati kwan bi so agye afiri wɔn nsam. Wogye di sɛ wo nua yi ne tirim bɛtumi atene no? Wogye di sɛ wo nua yi, ɔbɛfa no traa saa. Me deɛ ɛkaa me nko a, mɛka kyerɛ wa ɛne sɛ, hwɛ aseɛ no tu ho anamɔn. Ɛsiane sɛ yɛse ɛnɛ yi wopɛ ɛboɔ ato aba nomaa no, na ɔno nso pɛ baabi a obɛtumi atu akɔsie. It's a Watumi agye atum. Wohwɛ anikankyea koraa a ɔde hwɛɛ wo wo soro hwɛɛ wo fam ma a, kyerɛ sɛ ansa koraa ansa na ɔfiri hɔ ne tiri mu nhyɛ da ntene me. Nti me deɛ ɛbɛyɛ a nka ɛfiri aseɛ na ɛtoto wo nneɛma yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔkyena bi no Ontumi nyɛ ade bɔne biada mfa nyɛ den mfa ntia woɔ. Nea woka no deɛ, ɛwɔ mu paa. Ɛwɔ mu. Na sɛdeɛ wokaeɛ no ara nso no, ɛyɛ adeɛ a me na meredwene ho. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ, me nua yi, ɛwɔ mu sɛ kwan a mefaa so yɛ kwan bi a, Afei baabi no metumi hu sɛ akyia kakra deɛ. Nanso no, yɛn nso yɛnhwɛ kwan a ɛfaa so a sika pudu a ɛkura me sɛ yie tumi firi me nsa, na kwan a ɔfaa so koraa mpo a ɔtumi nyaa saa sika no de maa meɛ. Nsɛm a ɔka kyerɛɛ me wɔ kuro kɛseɛ mu no, metumi hunu sɛ ɛyɛ nokorɛ. Nti sɛ watumi ayɛ saa nneɛma bɔne sɛi de atia me a, ɛwɔ sɛ me nso metumi tu anammɔn biara daa mɛtumi tu. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso m'agyapadeɛ, me nsa bɛtumi aka. Sɛ adepa pa anyɛ hwee a, bɔne nso nyɛ hwee. Ɛno ne adeɛ a mayɛ. Enti sɛ nnɛ yi atumi akɔba no saa a, ɔsua koraa ɔyɛ ketewa koraa wɔ m'ani so. Nea ɔde agyapadeɛ no sii hɔ koraa mpo no, ɛnnɛ yi ɛnam me so na ma menka nsɛm. Wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn? Dabi, ɛnyɛ asɛm biara na meka, wo deɛ yɛntwa so na yɛnna. Na nananom yɛ adom na de pa bi akyi yɛn a, wo deɛ ɛfiri ɔkyena kɔ no, w'ankasa bɛhunu m'anammɔntuo wɔ fie ha. Na meka kyerɛ wɔn sɛ yɛbɛyɛ ahwɛyie. Sane sɛ ne hokani no, ɔyɛ obi a ɔtae pɛ atetatete, ɛna ɔsan so yɛ obi a ne kunu mfa no nni agorɔ baabi biara da. Nsɛm biara a ɔbɛka kyerɛ na ɔkani no ɔtumi agye tom. Na yɛanhwɛ na nɛ yɛntumi antɔ wɔn amenam sane sɛ sɛnea ɔkaeɛ no ebi a na wɔn tiri mu nso saa da. Wo gu so tie kenkan me kenkan me kenkan me kenkan me.
Adeɛ kye anɔpa tutuutu no ara. na Koyasamoa tam na Preetwa sɛn ne kɔn ho. Ɛtam ne tuo too ne kɔn ho, kraa ne ho kani sɛ ɔrekɔ ahaban mu aba, na sɛdeɛ nam nni fie nti no, ɔbɛfa so akɔ ahayɔ kakra. Nti na ɔbɛkyɛ. Ɔmmɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwɛ fie yie. na wahwɛ n'anammɔntuo nso yie. Aboa no nya wo na ɔnka wo a ɔnwe ne se mfa nkyerɛ ɔdabi biara da no nti no, anammɔntuo biara bɛtu ne fie ha no, kae na hunu sɛ yɛyɛ ankonam. Yɛdeɛ yɛbaeɛ diem ne yɛnim sɛ yɛnya onua a nka nnɛ yi nka ɔsɔ fa na me nso masɔ fa na yɛatumi ako akɔ yɛn anim. Ɛntumi ama ne saa. Deɛ bɛka kyerɛ no ara ne sɛ wɔnhwɛ yie na wɔnhwɛ namɔn tutuo yie kɔpem sɛ ɔbɛfiri ahaban mu aba. Ɛhɔ a ɛna ɔbɛse ne ho kani sɛ. Ɛnɛ deɛ sɛ ɛkaa me nko a, nka menkɔ ahaban mu no ne sɛn? Ɛne sɛ, metumi hunu sɛ honhom adwane afiri wɔn mu kakra. Metumi hunu sɛ anigyeɛ a nka ɛwɔ sɛ wonya, adwene mu fã a nka ɛwɔ sɛ wotumi nya, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, Wokɔ afuom koraa mpo a, wobɛtumi ayɛ adwuma no. Ɛnnɛ yi, ɛnni hɔ. Ɛnni hɔ. Me deɛ, ɛkaa me nko a, nka twɛn kakra ma nnansa bi mmɛtɔ so, anaa mpo sɛ naawɔtwe koraa mpo a, nka ɛnsɛe hwee, na nka akoma no ntɔ wo yam, na nka ahome mmra wo ho so. Ɛno akyi no, na sɛ ɛkɔba sɛ wobɛkɔ a nka ɛnha dwen baabi biara da ti mesrɛ wo na deɛ nka gye wahome sɛ mo afiri oforiwa ano ɛbaeɛ no nso ɛmaa ɛyɛ ne ho ka ne kura samoa so ɛse ne sɛ nea woka no nka wɔ mu nanso kae nso ne hunu sɛ Efie a mewɔ yi, sɛ mpo mesɔde na m'ani bɔ me nua no anim a, na yiyawdie no rekɔ so. Ɛno nti na mempɛ sɛ nka mɛtena efie ha koraa no. Ɛneɛ sɛ mewɔ haban mu a na meyɛ adwuma kakrakraa ntwa nkɔduru anwummere a meba no, na ɛyɛ adeɛ sɛ obiara awura ne dan mu a wakɔ akɔda me nso mɛtumi adware na mapɛ biribi adi na me nso makɔda sɛ me ne me nua no ani bɔ mpu no mpu a deɛ ɛyɛ me no wanhwɛ a na ɛno no koraa mpo no atumi aha me ama kɔyɛ adebɔne bi a mempɛ sɛ mɛyɛ nti wodeɛ mewokani mesrɛ wo sɛ na deɛ fa kyɛ me sɛ Meretwe w'ano awɔ fam na ma menkɔ. Ɛno anwummere a mɛba no, mewɔ gyidie sɛ me biada nso bɛkɔ akɔda n'akwan mu. Ɛnneɛ sɛ saa na ɛbɛyɛ deɛ a, ma menkɔgya wo. Na mete wo nkyɛn koraa mpo, na sɛ merebɔ wo nkɔmmɔ a, nkɔmmɔdie a ɛbɛkɔ so wɔ me ne wo mmienu ntam no, ɛno nso bɛtumi aboa ama dwendwen no so atumi ate kakra. Kyɛn sɛ w'ankasa nko ara betumi akɔ ahaban mu hɔ. Nka ɛyɛ dodo. Nka ɛyɛ sɛ metumi ne wo akɔ. Nanso madi kan aka kyerɛ wo sɛ, wunim sɛ nam nni fie. Nti mekɔyɛ adwuma kakra a, mɛkɔ ɛyɛ ahayɔ. na makɔpɛ nam kakra de aba fie. Enti yɛka w'akoma too yam na mentumi nkɔ, na me kɔn nso aba asomdwoeɛ mu. Sɛ waka no saa a, mate. Ɔgyee n'aperedwan sɛn ne kɔn ho kɔgyaa no kwan kakra. Ɔduruu ɛyɛ kwan ntia no, ɔgyaa no kwan ka kyerɛ no sɛ ɔnyɛ ahwɛyie na ɔntumi nkɔ na ɔnsan nso mmɛka ne nsa asum adwie mu. Wogu so tie Kenkan Me!
Asamoah asii mu kɔe. Berɛ a ɔnam kwan so rekɔ nnyina da no, na ɛyɛ adeɛ sɛ n'akoma deɛ sɛ ɔka sɛ akɔ akɔtɔ paa deɛ a, na ɔboa. Neɛ asie no ɛne ya. Neɛ asie no wansusu da sɛ. Biribi sei bɛtumi aba wɔ ɔno ankasa ne nua ntam. Berɛ a ɔkɔ nyinaa no na ɔredwene ho. Ɔdwene ho ara dwene ho ara kɔduruu mpɛnpɛnsoɔ bi a ɔduruu ɛtwene a ɔtwa a na watumi aduru n'afuo mu. Ɔnam ɛtwene no so rekɔ nyinaa no, na adwendwen ara na egu so ara kɔ so wɔ ne tirim. Prɛko pɛ no ara, otie a ɛyɛ ɛtwene no ano ma ɛpaa no, ebuu no ma ɔyɛɛ sɛ nka ɔretɔ nsuo no mu. Nanso no, ɔbobaree ɛyɛ ɛtwene no dendeenden, ɛyeree ne ho ara kɔsii sɛ. otumi butuw soɔ. Nkrantɛ a ɛsɛ na pretwa mu firi pretwa no mu tɔ nsuo no mu. Nsuo yi mu ɛwa. Ɔbɛyɛ dɛn na watumi akɔ na wasi nsuo yi mu ɛyɛ n'adwene sɛ ɔkɔyi ɛyɛ ne nkra ntɛ yi. Ɔgyinaa so biara, ɔyɛ biara sɛ nka ɔbɛtumi ayi nanso no ɔyɛeɛ ara ɔkwa. Neɛ aba yi mensan nkɔ fie anaa? Ne hokani asɛm a ɔkaeɛ yi na ɛpɛ sɛ ɛba mu yi anaa? Dabi. Sɛ aba no sɛi deɛ a, ɛneɛ na ɛwɔ sɛ metumi kɔ ɛyɛ ahayɔ no na mekɔpɛ ɛnam bi de kɔ fie. Sane sɛ deɛ akɔ so sisi a koraa mpo no, medwene ho a mente aseɛ. Sɛ mɛkɔ fie kwan no deɛ, ɛno nko pɛ ɛyɛ ɛnam bi, sɛ menya mokuya bi, anaa mpo sɛ opuro bi na ɛnnɛ yi mede no kɔ fie a, ɛno ɛbɛtumi aboa ama yɛatumi adi mu bɛyɛ nansa na matumi agye mahome sɛdeɛ Na me ankasa me okani ɛseɛ no. Wo gu so tie kenkan me kenkan me kenkan me kenkan me. Ɔde ne ti ɛkaa ɛpo yi. Ɔnam kwaeɛ biretuo mu nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra. Ɔkɔ benkum na waba nifa. Ɔkɔ benkum na waba nifa. Ɔkɔ apueɛ na waba ɛyɛ atɔeɛ. Wakyiri a onya aboa bi ada nku no. Ohunu aboa bi mpo na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛto no a, ɔhunu nea ɛbɛyɛ na adwendwen abɛsɛ ne so mma na aboa yi atumi adwane ɛkɔ. Ɛyɔe ɛyɔe ɛyɔe ɛyɔe ɛyɔe a wantumi anya aboa bi ada anku no. Abere a ogu so nam kwaebetuo no mu ara no, Ɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi no, na ɛyɛ adeɛ sɛ ɔntumi nhunu n'akyi kwan biem. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ, sɛ yɛrekɔ ahayɔ a, yɛn nkrantɛ a ɛkura yɛn a, nka yɛduru ɛyɛ dua bi ho a, yɛbɛtumi de abɔ ho. Na sɛ ɛnɛ yi yɛrebɔ yɛn nkyi na yɛyera a, yɛtumi ahwɛ nnua no ho na yɛde apɛ kwan aba efie no, biribi sɛi antumi ankɔ so. Mpo no, sɛ nka dua bi mpo na obetumi atwa na ɔde awɔrewɔre nnua ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛtumi akɔyɛ asɛnsodeɛ de ama noɔ na wɔatumi ahwɛ so de aba fie no, adwene no nso amma saa da bi biara da. Ɔkɔeɛ akɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a na ɔnim baabi a ɔrekɔ. Prɛko pɛ no ara na wabrɛ yie. Nsukɔm dee no. Ɔhwɛ benkum ne nifa a, ɔnya baabi bia da mpo na kampɛ sɛ wanom nsuo. Ɔtɔ kɔɔ so kɔɔ n'anim. Nkakra nkakra nkakra nkakra ne nyina da na ɔreto huu sɛ ebia Ɔmɔfoɔ bi koraa mpo bɛtumi ate ne nka na ka mpɛ sɛ na watumi aba abɛyɛ ne mmoa. Nanso no, ɔyɛɛ yɛ ara ɔkwa. Ɛdeɛn na ɛrekɔ so yi? Ɔsan so tɔkɔɔ so kɔɔe benkum ne nifa. Saa ara na ɔhunu sɛ neɛ aduro no deɛ wayera na wasan nso abrɛ. Adwendwen nti na atuama no duru mpampansuo sei anaa sɛ sɛn? Ɔpɛɛ ɛyɛ duawuiɛ bi tenaa so. Berɛ a ɔtena ase na ɔde ne tuo tweree ne ho na ɔhyɛ aseɛ adwendweneɛ neɛ akɔ so, neɛ asie, neɛ aba na kyerɛ sɛ mponsoɔ a wabɛduru mu no na akɔyɛ awerɛhosɛm. Ɛyɛ sɛ ɔbɛgye n'ahome kakra na wasan nso apere sɛ ɔbɛtumi ahunu ɛyɛ ɛkwan na watumi akɔ ɛyɛ efie a. Abere a ɔte hɔ no ara, prɛko pɛ no ara, nea ɔhunu ya ɛne sɛ adeɛ bi abɔ ne nan a ɛdeɛn ɛna abɔ me saa no ɔtwaa n'ani ntam soɔ na ɛhwɛɛ ne nan ɛbɛnkum no soɔ neɛ ɛhunu yaa ne sɛ ɔkyere bɛn ɛna nɛ watumi aka no a wasan so anwea mu a ɔrekɔ yi ɔyɛɛ sɛ kɔbɛtumi asɔre na nka aboa yi watumi aku no nanso no ɔyɛeɛ a ɔkɔ a ɛma aboa no dwanee ɛhyɛ aseɛ ɛforo no nkakra nkakra nkakra nkakra ɛbaa ɛyɛ ne nan nkɔkɔmuo ei ɛdeɛn ɛna ɛkɔ so yi asɛm bɛn ɛna ɛpɛ sɛ ɛtumi Ɛdeɛn asɛm na asoɔden nti na amena ba sɛn anaasɛ sɛn? Ntɛm soɔ no ara ɔhunuu sɛ pɛmpɛnsoɔ aduro no sɛ wantumi ampere ankɔpie mu wɔ obi fie anaa mpo sɛ obi antumi ammɛyɛ no mmoa saa mpɛmpɛnsoɔ no a adeɛ ɛbɛtumi ayɛ no. Ɛtoo n'apɛtwa no ɛto twenee. de ne tuo no to baabi hyɛ aseɛ tu ohuu sɛ nka obi bɛtumi ate ne nka na watumi aba abɛyɛ ne mmoa ɔtoeɛ atoe ato ohuu yi ɛkɔ baeɛ nanso obi bia da aniwa a ɔtumi gyee soɔ ɔkɔ na ɔba nyinaa no na yadeɛ sɛ ɛborɔ no egu so a ɛforo no ɛkɔ ne soro W'atere be abɔ wo deɛ hɛ ɛyɛ den. Hwan na ɛbɛyɛ no mmoa? Benkum ne nifa obi biada nni hɔ. Ɔsan nso tɔ kɔɔ so a de ne ti bobɔɔ ɛpo no mu ara. Ɛkɔɔe, ɛkɔɔe, ɛkɔɔe, ɛkɔɔe, ɛkɔɔe ara kɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi a ɔhunuu sɛ n'ani so ahyɛ aseɛ rebirim no. Afei ɔto n'ani a. ohu akyiri. Ɔto n'ani a, n'ani so ahyɛ aseɛ yɛ no bisibisibisi. Asɛm bɛn na ɛpɛ sɛ tumi? Ɛdeɛn na ɛpɛ sɛ ɛsie yi? Ɔdoma nkoma, wei deɛ ayɛ asoɔden deɛ, nanso rebɔ mmɔden ara na ɛgye me. Kyɛ sɛ pɛmpɛm so a maduro ni deɛ, meyɛ benkum ne nifa a, menni ɔboafoɔ biada a ɔbɛtumi aba me nsraban mu ha. sɛ ɔreba abɛboa me na watumi agye me de me afiri saa ɛsɛn yi a atumi ato me yi mu hɔ. Ɔkɔɔ so ara yɛɛ sɛ ɔbɛnante akɔ n'anim. Ɔkɔɔ yi ɛkɔe ɛkɔe ɛkɔe eduruu mpɛmpɛnsoɔ bi na afei n'ahoɔden nyinaa da asa. Borɔ yi aforo no ara aduru ne soro ama no aduru mpɛmpɛnsoɔ a ɔntumi kora mpo ntu ne nan biam. N'ani so ayɛ no tumm. Ɔnhu baabiara. Ɔbu hwee wɔ ɛyɛ ne nsa benkum soɔ. Siaa ne ho to ayea. N'ani kɔɔ so twam so ara. Bere a na ayɛ tum na onhu baabiara, ɔyɛ sɛ obie n'ano na wateɛ mu a, ɛnyɛ yie. Prɛko pɛ no ɔhunu sɛ mpɛmpɛnsoɔ aduro no deɛ, ɛwɔ sɛ ɔtumi gyaa ne kra mu de hyɛ ɔdomankoma ne nsa, sane sɛ ɔtumi hunu sɛ anidasoɔ asa. Wogu so tie Kenkan Me!
na ɔnum ɛkɔbɔ ne nonsia ɛsoɔ, ne ho kani ɛmae. Ɛdeɛn na asi, ɛdeɛn na ɛrekɔ so, ɛdeɛn na aba? Ɔdwene ho a na ɔnte aseɛ. Ɔsan nso ɛkae nsɛm baako, nsɛm bɛn ɛne sɛ, ne ho kani ama ne nyaa ne ho nteaseɛ sɛ, kɔ no a ɔrekɔ no, ɔbɛkyɛre kakra. Enti sɛ ɛbɔ no nsia na ɔmaeɛ a, ɛyɛ a ɛma no nwene bebree. Nanso, atenka a manya wɔ me mu no, ɛnyɛ anigyeɛ ɛdeɛ koraa. Na deɛn na ɛbɛtumi asi, ɛdeɛn na ɛbɛtumi akɔ so? mentwɛn kakra anaasɛ menkɔ na mentumi nkɔ hwɛ ɛyɛ ɛfam hɔ sɛ bi a mehu no a mfui di yɛn nso ɛdɔɔso ɛdɔɔso ɛyɛ fa deɛ na mɛkɔ sɛ bɛyɛ a mentwɛn kakra yi ɔyɛ aduane awie aduane onim sɛ Bere biara ne ho kani ba ansa na wɔn mmienu atumi ato nsa adidi. Ɔmaa yei ɔntumi nnidi dabi biara da. Ɔkɔɔ so twɛn no ara. Nnɔnson kɔ, ɛkɔbɔ nnɔnwɔtwe, ne nyina da na ɔmmae. Ah! Asɛm bɛn na asi? Ɛdeɛn na ɛrekɔ so yi? Ɔyɛɛ sɛ daabi, ɔntumi ntena so dabi biara da. ɔkɔbɔɔ ɛyɛ ne kunu panin dansa ɛpono mu sɛ asɛm sɛn na asie te no ɛbɛyi a ɔsrɛ no ada sɛ nka ɔntumi nkɔgya no na ɔnkɔ ɛyɛ ne mfuo mu ɛhɔ kɔhwehwɛhwehwɛ ebi a na wabrɛ koraa ɛregye n'ahome wɔ ɛyɛ dua bi nkorim na nnɛ yi watumi afa mu ada na wɔn atumi anyane no de no aba fie. Wopamoo Okwasia no, Foriwa, mafikyire na abɛkyee no, ɛnyɛ saa? Sɛ mafikyire na abɛkyee no mpo a, nka wontumi mmɛka saa nsɛm wei nkyerɛ me da bi biara da. Mmerɛfoɔ yɛ hwan ya? metie no ɛ asamoa yere no no ɔsɛ deɛ bɛyi ɔsɛ ne ho kani mfiri ahaban mu mmaeɛ nti me me menkɔyɛ sɛ menkɔyɛ den o menkɔyɛ den o ɛna ogyina hɔ no bisa no afei wɔ ɛde asɛm deɛ ɔse okunu panin no a ɛno ara na ɔde too bɛdi de animuɔ a, na sɛ wo kunu mmaeɛ a, sɛ wo ne no na ɛda, wo ne no na ɛfa dwen. Ɛdeɛ nti na wontumi nkɔra nkɔhwɛ no, anyɛ biara no, Akwasi Buroni bɛka sɛ, yɛyɛ what men and women anaa? Nkasa asɛm no ebiom da biara da. Gyaa yɛn ma yɛaso nkɔ didi ne yɛn na. Sɛ wo kunu mmaeɛ a, ɛkwan a ɛfa so a wobɛnya no, bɔ mmɔden ɛfa so. Ɛmɛ ha yɛn na teteɛ baabi biara da. Wɔtoo kuro no gyaa no aduro hɔ kɔdaeɛ. Wogu so retie Kenkan Me, Kenkan Me, Kenkan Me, Kenkan Me. Bere a Oforiwa te hɔ no, na nneɛma nkɔ yie wɔ ne tirim. Ɔdwene ho a, ɔnte aseɛ. Ɔkaa sɛ, Ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ada asɛm yi so ama deɛ akyem baabi biara da. Ɛwɔ sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara da no wɔtumi kɔbɔ abusua panin amaneɛ na sɛ anadwo no koraa mpo na wɔbɛtumi atu anammɔn bi a, wɔatumi atu anammɔn bi ntam soɔ no sane sɛ ebi nsii da wɔ aberɛ a wɔbɛwade noɔ. Na deɛ asie yi akɔyɛ biribi a ɔdwene ho a ɔnte aseɛ. Ɔbɔ abusua panin aponom ma abusua hini no. Na mede seɛ ade kɔnkɔnkɔnkɔn yi deɛ ɛdeɛn na atumi de ɔbɛpie mu wɔ fidua mu ha sei ɔde amanebɔ yi ato abusua panin anim ah na kwansamoa deɛ sɛ adeɛ bi a ɛte sɛn ɔnyɛ ebi da na ɛba ne sɛn ɛna ɛtumi ɛkɔ wie saa mpɛmpɛnsoɔ yi Sɛ ɛte saa deɛ a, neɛ na ka w'akoma to wo yam. Adeɛ asa. Yɛn ho hwee a ɛnyɛ yie. Sɛ mpo ɛba no sɛ yɛbɛkɔ ne akɔhwehwɛ ɛyɛ beaeɛ a ɔyɛɛ sɛ ɔrekɔ na wakɔyɛ adwuma no a, agye sɛ adeɛ kye. Nti wodeɛ mɛsrɛ wo sɛ wobɛkɔ na wakɔda na Odomankoma ɛyɛ adom na sɛ adepa bi ɛkye yɛn a, mabɔ abusua nkaeɛ amaneɛ na yɛatumi akɔ akɔhwehwɛ ɛyɛ wo kunu no de ama wo. Wo gu so retie Kenkan Me, Kenkan Me, Kenkan Me, Kenkan Me. Ɛnka ɛyɛ asew nanso no ɛnna deɛ sɛ mɛtumi ada na mɛkata m'ani. ama m'ani atumi aku baabi biara da. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ, menya atenka bi sɛ nneɛma nkɔ yie. Na mpo no, ɔnyɛɛ biribi bia da a ɛte sei da bi biara da. Nti mɛsrɛ wo, sisi a nso adeɛ asa, ɛmfa ne yɛkɔ ne yɛkɔhwehwɛ no. Ebi koraa na sɛ wobɛkɔ fie no aba, wodeɛ dom na yɛnkɔ fie. Na yɛduru fie na ɔmaeɛ a, yɛatumi ahunu nea yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛyɛ. Abusuapani kra a ne ho kanni sɛ ɔreba ma ɔne oforiwa nyinaa bɔ ba bepiee mu wɔ ɛyɛ efie. Bere a oduru fie kɔhwɛɛ dan mu no nim sɛ bi a mpo ogyaa fie hɔ no nka waba. Nanso no, ɔkɔhwɛɛ dan mu no na ɛnya deɛ sɛ ɔwɔ hɔ. Abusua kɔbɔɔ Onua Nkansah pono bisaa no ma ɔno nso senee sɛ onhunu no. na ama obi biada amɛbɔ pono no mu ebiem, ɔmo nyae ɔn na ɔn aso ntumi nkɔ adidi. Sisi yɛayɛ ne dɛn? Mɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ntumi nkogya me na yɛn kɔ yɛ ebi mpo a na adwendwen ne adeɛ no watena baabi kura mpo ama nɛ ɛna atumi afa no nti ebi a na sɛ wafi mu ada a yɛtumi anyane no sɛ waka ne saa wo deɛ mate yɛn kɔe. wɔde wɔn ani kyerɛɛ mu wɔ ɛyɛ ahaban mu kɔhwɛɛ baabi a ɛwɔ sɛ nka wɔtumi kɔ kɔyɛ adwuma nnyina da anadwo no mu nyinaa wɔn atie no atie yɛn nanso wɔn antumi anhu no ɔto hu a na adeɛ ɛsan na ɛsa ɔyɛ ne sɛ ɔma wɔn mmerɛ fie na adeɛ kye a, watumi ahunu deɛ ɔbɛyɛ. Ɔbɛduru fie ma ɔgyaa abusuapanin kwan ma ɔtumi kɔe. Fariwa antumi anna anadwo mu no nyinaa. N'ani koraa mpo antumi anka angu so dabi biara da. Ɛsiane sɛ deɛ na asie, deɛ na akɔ soɔ no, na ɔdwene ho a ɔnte aseɛ. Adeɛ kye, abusua frɛ abusua nkaeɛ de asɛm yi too wɔn anim hɔ. Wɔn nyinaa bepie mu wɔ ɛyɛ efie hɔ. Wɔbisaa ne hokani sɛ anyɛ biara waba fie anaa. Ɔno nso bua see wɔn sɛ, ɛnyɛ adeɛ sɛ watumi abɛpie mu wɔ ɛyɛ fie. Ah, na hefa na wobɛkɔ? ɛweɛ. Ɛba no saa deɛ a, ɛwɔ sɛ yɛtumi san so kɔ na yɛkɔ hwehwɛ no. Wɔde wɔn ani kyerɛɛ mu, kɔkyiiɛ, kyiiɛ, kyiiɛ, kyiiɛ kɔɔ baabi biara a ɛwɔ sɛ wɔtumi kɔ kɔduru. Nanso no, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔtumi hunu no baabi biara da. Ɔbaa fie. Ɔde amanebɔ yi bɛbɔɔ ne hokanni. Bere a ɔtee asɛm yi, n'akoma bubui. Ohu nea ɔnyɛ ne ho. Ɔka ne nsɛm sɛn? Hwan na obetumi aka ne nsɛm de akyerɛ noɔ, na hwan na obetumi aba abɛyɛ no mmoa? Na ɛnnɛ yi ne nsa tumi aka ne hokanni. Ɔsɔde a tumi kɔ kyin wɔ mfuo no mu nyinaa. Kyin frɛ no, frɛ no, frɛ no, frɛ no, frɛ no ara nso obi biara ni hɔ a otumi gye soɔ. Ah, asɛm bɛn nie? Adeɛ ɛkye na adeɛ ɛsa. Adeɛ ɛkye na adeɛ ɛsa. Nawɔtwe ɛkɔ ne nawɔtwe mmienu. Neɛ ɛkɔ ne deɛ ɛneɛ nyan Abusua ɛba ɛbɛpie mu ɛwɔ ɛfie Bisa ɔfɛriwa sɛ ne ho kani ɛmae Ɔbuaa no ɛse ne sɛ ɔmae Ɔbaeɛ no ɔhwɛɛ ne tebea ɛwɔ muɔ Na ɔtumi hunu sɛ ɔnte yie Ɔtumi hunu sɛ ɔnte yie koraa Ne so ate prɛko pɛ. Gyama aduane koraa wonni bi. Hmm. Neɛ aba no deɛ ɛden o. Ɛden paa. Nanso no ne nyinaa mu no, nananom ne ɔdomankoma na ɛnim o. Yɛntɔkɔsoa ntwɛn. Sane sɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ biara no, yɛyɛ. Nanso ne nyinaa no, ɔnyɛ adeɛ sɛ yɛtumi nya ne ho mpopoeɛ bi mpo, yɛtena ho mpopoeɛ bi mpo, anaa mpo sɛ yɛte biribi kura mpo de fa ne ho. Adeɛ biara, ɔne ani nkɔmmɔ biara sɛ ɔbɛtu kwan anaa. Ɔne ne ani nkɔmmɔ biara. Ɛwiɛ, sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, nea wodeɛ yɛnya ɛyɛ abotɔyam na yɛntwɛn no. Na dane sɛ ɔboa a. Sɛ mpo wafiri mu a, yebetumi ate ne ho mpopoeɛ. Wugu so tie Kenkan Me, Kenkan Me. Ogu so te hɔ redi abooboo no ara. Nea ɔte ara ne sɛ obi rebɔ mu. Ɔyɛ akorɔ mmara mu. Na wei deɛ yɛhunuu kuro yi mu da. Wɔmaa no akonnwa tenaa so. Bere a ɔreba no na yadeɛ sɛ ɔkura asamoa na preatwa kura yɛ etuo. Ne hokani ani bɔɔ preatwa no so no, ne yam sii no yie ɛsiane sɛ na ɔnim sɛ saa preatwa no a ɛkura no no yɛ ne hokani preatwa a nnɛ yi ɔde kɔɔ ahaban mu ada a ofiri fie a obebu saa mpɛmpɛnsoɔ yi a ɔma abiem no te ne yam asi ne yie papaapa ne ho ahyɛ aseɛ wɔ so yi abɛka ne nsɛm ɛmeɛ ntie yɛdin asɛm apɛtwa yi nhu no wɛhe obisabisa ne nsɛmfoɔ bebree nanso no na ɔnkasa abusua ebisaa no sɛ ɛyɛ deɛ bɛ asɛm na Ɛba no sɛn na na Sei rebisabisa wo nsɛm bi saa? Anaa biaa no abatwa no ho ka ne die anaa? Ɔgyee so sɛ aane. Ɛna ne tuo nso nie. Na ɛyɛ deɛ bɛn asɛmoa? Meyɛ bɔmmɔfoɔ a kyerɛ sɛ mabɔ me sese wɔ akura yi a ɛwɔ yɛn nsa benkum so yi. Mekɔɔ Ohio nansa ne nnɛ, na menam mu ara no na mekɔ pie ɛyɛ adeɛ yi so. Mehunuiɛ no na me tiri mu nhyɛ da ntene me ɛsiane sɛ meyɛ bɔmmɔfoɔ. Sɛ yɛkɔ aban mu na yɛhunu biribi sei a, na kyerɛ sɛ yɛn yɔnko anaasɛ yɛn nua bɔmmɔfoɔ bi ho atumi aka. Nti meyɛɛ sɛ mɛtumi adi akyire a. akɔ na makɔhwɛ deɛ ɛpue mu. Mekɔɔ m'anim tentensoɔ kakra na menkɔhwɛ a, deɛ mehunuiɛ deɛ, anyɛ me dɛ dabi biara da. Wohunu deɛn? Oforiwa sɔre kɔsɔɔ n'ataadeɛ mu. Wohunu deɛn? Bɔ mmɔden ara na kasa. Oforiwa anya aboterɛ. Abusua panin nso ma ɔnyaa ne ho nteaseɛ. Deɛ mehunuiɛ ara ne sɛ, obi da yea, kyerɛ sɛ, Hwɛ ne tebea mu a na ani yɛ nyan. Ɛnam sɛ wada hɔ kakra ama akyɛre nti no, na mmoa aba ne ho, nka aba ne ho. Na mebisabisaa mu ara no, na kyerɛ sɛ mede m'aso totoeɛ no ara na mehunu no sɛ ɛha na mode hyeɛ bi akɔ ahaban mu a ɔmmaeɛ. Nti wɔkyerɛɛ me sɛ memfa nneɛma yi mmra. na me mɛse abusua sɛ asɛmhusɛ yi na atumi aba. Prɛko pɛ no ara, Oforiwa bu kɔhwe n'akyi. Ɔfrɛ no, frɛ no, frɛ no, frɛ no, frɛ no ara, na ontumi nkasa. Wugu so tie kenkan me, kenkan me, kenkan me, kenkan me, kenkan me. Wugu so tie kenkan me, kenkan me, kenkan me, kenkan me, kenkan me. Wugu so tie kenkan me. Ɛyɛ ɛha na ɔfa aduan no de bɛsi. Ei! Ɔde wɔn nkɔmɔ ayɛ ase. Ɔde wɔn nkɔmɔ ayɛ ase. Ha! Ɛha na yɛde bɛsi. Mansusu da. Nea ɛrekura yi ɛrekɔ ne sɛn? Hmm. Nea ɛrekora yi, ɛrekɔ ne sɛn? Ɛrekɔ ne sɛn? Mowura mu yɛntwetwe nkɔmmɔ yi. Nea apue aba yi, deɛ bɔfoɔ yi abɛka yi, ɛte saa. Na ɛte saa nso a yɛbɛgye ne sɛn? Hmm. Ma nsusu da. Wɔn wiase ɛbɛwɔ kwan mu mene me da biada. fiti anwummerɛ nɔnnan kɔsi nɔnsia. Dwumadie yi ɛyɛ dwumadie a yɛhyɛ aseɛ ɛnyɛ nnɛ. Sɛ ebi a wotie yɛn na wopɛ sɛ wosɔ yɛn asene na dwumadie yi ɛtumi ɛbɛ w'akwan mu na wotwe ebi ada a, yɛbie yɛpono ɛde ayɛ dɛn ɛde atoɔ. Me nua panin ɛyɛ Leo Multimedia. a ne din ankasa ne Leo Baafi, Leo Multimedia Mmesiafo Dwam. Ɛba ne sɛ ɛnnɛ yɛntwa pictures, woyɛ wedding, photoshoot ne yɛkeka nka ho, kyɛ sɛ biribiara, videos ne adeadeɛ biara pɛ sɛ yɛntwa mfama wo no, me nua yɛbɛtumi aboa wo atwa ama wo kama na biribiara so atumi akɔ so. Ɛnam me nua nti ɔtumi bɛpie mu ofidie ma sɛn akyɛ sɛ yɛtumi de nneɛma nyinaa agu apono so a ɛnnɛ yi Kenkan me, ɛfiri saa mpɛnpɛnsoɔ a ɛrekɔ yi, yɛbɛtumi atwe ne yɛde ayɛ dɛn akɔpie mu wɔ ɛyɛ ntintan kɛseɛ so, Kwasi Bonini bɛka sɛ YouTube anaasɛ intanɛt no so. Ɛnti sɛ bi a wode adwumakuo bi, sɛ asɔre, obi biada na wopɛ sɛ wobɛsɔ yɛasene na ɛnɛ yi amansan nyinaa ɛtumi ɛhunu dwumadie a wodie ɛne anamɔntuo biada a wotuo no, ɛno ara ne sɛ,

2025 sisi ya deɛ madum no nti no sɛ ɛkɔba ne sɛ wofra ɛmma sɛ wokɔ ntentan kɛseɛ no so ɛyɛ youtube no a wokɔ leos tv a wobɛtumi ahwɛ ɛyɛ dwumadie yi ɛkwan a ɛfa so a ɛkenkan no ɛkwan a ɛfa so a ɛba wodeɛ wokɔ youtube no a na wakɔ sɛ kye leos tv leos tv leo no ɛyɛ LEO, na wode biribi ato soro na wode S no ayɛ dɛn aba na wabɔ TV no de ayɛ dɛn de ahyɛ so. Wobɛtumi ahwɛ dwumadie yi, kwan ɛfa so ɛkenkan nyinaa wobɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ. Ɛfiri anwummerɛ ɛkɔ anaasɛ ɔkyena ɛkɔ nyinaa wobɛtumi akɔ no wakɔyɛ dɛn wakɔhwɛ dwumadie yi na biribi biara nso atumi akɔ so. Nti ne sɛ nnɛ yi ɔba ne sɛ bɛsɛ ɔsɔ yɛ asene na dwumadie ntumi ba wakwan mu a bere biada a ɛno ane sɛ mobɛtumi asɔ yɛ asene anyɛ saa deɛ a dwumadie ntumi mfa mmerɛ mu. saa ne teɛ.